Wĩ mwega mũthikĩrĩria? Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya taũkĩrwo nĩ maandĩko, twarĩkĩrĩirie na kuona ũrĩa ciana cia Isiraeli ciaringire Jorodani igĩkinya bũrũri wa kĩĩranĩro na igĩtuĩka cia kũũtũũra thutha wa kũhootanĩrwo nĩ Jehova mbara-inĩ iria ciarũire na aikari a Kanaani. Ũndũ ũyũ ũgagĩtũruta atĩ gũtirĩ kĩĩranĩro kĩa Ngai gĩtagakinyanĩra tondũ gũtirĩ ũndũ mũritũ harĩ we na harĩ arĩa mamwĩhokete. Ona he bata kũmenyithia mũthikĩrĩria atĩ harĩ andũ arĩa othe moimĩte Misiri no Joshua na Kalebu Athigani arĩa erĩ maarehire ndũmĩrĩri ĩtaarĩ ya kũguoyohia, na nĩ ũndũ ũcio magĩkĩoneka atĩ nĩ meehokete Ngai. Maakinyire Bũrũri wa Kĩĩranĩro. Andũ acio angĩ, ta ũrĩa tuonaga hau Ndari ikũmi na inya kwambĩrĩria mĩrongo ĩĩrĩ na inyanya kinya mĩrongo ĩtatũ na ithatũ, maarĩ ciana cia arĩa maakuĩrĩire werũ-inĩ. O rĩngĩ mũthikĩrĩria reke ngũririkanie atĩ no wone mabuku makwa ta Taũkĩrwo nĩ Maandĩko, Know Your Bible Better, na How to Help the Boy Child me macabe matuka-inĩ, kana ũmagũre moke thimũ-inĩ yaku kuuma www.booksformysoul.com. Ũmũthĩ naguo Tũgũkorũo tũgĩthuthuria historĩ ya ciana cia Isiraeli cia bũrũri wa kĩĩranĩro. Joshua aarĩkia gũkua-rĩ, ciana cia Isiraeli ciambĩrĩirie gwathagwo nĩ Ngai kũgerera andũ ake a gwĩthuurĩra metagwo atiirĩrĩri bũrũri, kana na Gĩthũngũ judges. He bata kũmenyithia mũthikĩrĩria atĩ ciana cia Isiraeli gũkinyio nĩ Ngai bũrũri wa kĩĩranĩro na kũhootanĩrwo mbaara-inĩ iria ciarũire na aikari a Kanani gũtiacenjirie ngoro ciacio. No ciathiire na mbere gũikara ikĩhĩtagĩria Jehova. Na ũndũ ũyũ o na ũragĩtwarana na ũrĩa tũmenyithĩtio hau Jeremia ikũmi na mũgwanja na kamũhari ga kenda atĩ, Ngoro ya mũndũ nĩ ĩheenanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe, nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu. Nũũ ũngĩkĩhota gũthuthuria ũhoro wayo? Na nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ũrathoma ibuku rĩa Tirĩrĩri Bũrũri, nĩ ũrĩikaraga ũgĩkoraga rĩandĩko rĩrauga ta ũũ, Ningĩ ciana cia Isiraeli igĩgĩka maũndũ marĩa moonagwo marĩ moru nĩ Jehova. Na rĩrĩa rĩothe kwahaana ũguo, Ngai nĩacirekagĩrĩria kũrĩ thũ ciacio, Na ciamũrĩrĩra akaarahũ, akaarahũra mũndũ wa gũcitongoria ikĩrũa na thũ ciacio, na Jehova agacihotanĩra. Mũndũ ta ũcio nĩwe wetagwo mũtiirĩrĩri bũrũri. Atiirĩrĩri bũrũri maarĩ aingĩ, no arĩa moĩkaine mũno nĩ ta Samsoni, Jebitha, Gideoni na Debora. No hingo ya mũthamaki Samueli, ũrĩa warĩ mũtirĩrĩri bũrũri wa mũthia, ta ũrĩa tũrona hau Samueli wa mbere inyanya na kamũhari ka mũgwanja-rĩ, ciana cia Isiraeli nĩ ciaregire Jehova atuĩke wa gũcithamakagĩra, igĩkĩenda mũthamaki irona na maitho ta ndũrĩrĩ iria ciacirigiicĩirie. Ũguo nĩguo gwakinyire, Ngai agĩtuĩka wa gũcihe Saũlũ mũrũ wa Kishu, wa mũhĩrĩga wa Benjamini, akorwo agĩcithamakĩra. Ndeto ĩno mĩone hau Samũeli wa mbere, gĩcunjĩ gĩa ikũmi, mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe, gũkinya mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na inya. Saũlũ arũmĩrĩirwo nĩ Daudi. Ũrĩa warĩ mũthamaki wa Ngai wa gwĩthuurĩra. Ndeto ĩno nĩ nyandĩke hau Samũeli wa kerĩ, gĩcunjĩ gĩa ithano kwambĩrĩria ithatũ nginya mũhari wa inya. Daudi arũmĩrĩirwo nĩ mũriũ Suleimani ũrĩa agĩte na Bathisheba. Suleimani aathanire mĩaka mĩrongo ĩna ta ithe, ta ũrĩa tuonaga hau Athamaki wa Mbere gĩcunjĩ gĩa kerĩ. Ciana cia Isiraeli nĩ ciagĩtũũrire ithamakagĩrũo nĩ andũ irona, cioima mũthamaki ũyũ ikoywo nĩ ũyũ ũngĩ, amwe magakorũo marĩ ega na arĩa angĩ magakorũo marĩ oru. Twakinya hau, nĩ tũgĩtiga ũhoro ũkoniĩ Mwathani tũgereke ndeto ikoniĩ gũthathaiya Ngai. Ciana cia Isiraeli ciakinya bũrũri wa kĩĩranĩro-rĩ, hema ya gũtũnganwo yaambire gwakwo Shilo. Ta ũrĩa tuonaga hau Joshua ikũmi na inyanya na kamũhari ka mbere. Na andũ magĩgĩkorwo magĩtũngana kũu. nginya rĩrĩa Daudi aahootire Ajebusi. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo hema ya gũtũnganwo na ithandũkũ rĩa Ngai na norĩo rĩtagwo rĩa maathani ciatwarirwo Jerusalemu. Thoma hau maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe na gĩa ikũmi na ithatũ. He bata kũgwetera mũthikĩrĩria ũtaithĩrĩtie rũthiomi rwitũ wega atĩ ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene nĩrĩo na gĩthũngũ rĩtagwo Chronicles. Thutha ũcio Jehova nĩ onirie Daudi kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ blue print yaani ũrĩa Ngai endaga nyũmba yake yakwo. No tondũ Ngai ndendaga Daudi akorũo nĩwe ũkũmwakĩra nyũmba-rĩ, Daudi akĩneana mbica ĩyo ya hekarũ kũrĩ mũriũ Suleimani. Ta ũrĩa tũramenyithio hau, Maũndũ ma Matukũ ma Tene wa Mbere, gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩĩrĩ na inyanya kwambĩrĩria mũhari wa ikũmi na ĩmwe. Hingo ya wathani wa Suleimani nĩrĩo hekarũ ya mbere yakirwo Jerusalemu kĩrĩma-inĩ kĩa Moria kũringana na maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ gĩcunjĩ gĩa ithatũ na kwambĩrĩria ĩmwe. He bata kũgweta atĩ hingo ya mũthamaki ti Daudi kĩrĩma kĩa Moria no gĩetagwo kĩrĩma gĩa Sayuni kana itũũra rĩa Daudi no mũthĩ kĩũĩkaine ta Temple Mount. Ningĩ he bata kũgweta atĩ kĩrembwe kĩa rũthingo rwa hekarũ ya kerĩ ĩrĩa Je- Jesu aarathire atĩ nĩ ĩkaamomorwo hau Mathayo mĩrongo ĩrĩ na inya na kamũhari ka igĩrĩ, no gĩtũire na gĩtagwo na Gĩthũngũ The Wailing Wall, tondũ Ayahudi no mathiaga kũrĩrĩra ho makĩhoyaga. Kinyagia hau tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa ũrĩa hekarũ ya mbere yakirũo Jerusalemu Kĩrĩma-inĩ kĩa Moria, na nokĩo gĩa Zayuni. Na rĩu tondũ ciana cia Isiraeli nĩ ciakĩrĩkĩtie gũkinya Bũrũri wa Kĩĩranĩro-rĩ, Hekarũ ĩgĩgĩakwo na mahiga ĩ kĩndũ gĩa gũtũũra, tondũ ndĩakĩbataraga gũikaraga ĩgĩthamagio ta ũrĩa hema ya gũtũnganwo yaikaraga ĩgĩthamagio. Sulemani, Suleimani nĩ aagĩakire kinya mĩako ĩrĩa yabataranagia kũu hekarũ thĩinĩ. Agĩtoonyia ithandũkũ rĩa maathani kuo, na hekarũ ĩgĩkĩamũrĩrwo Ngai, ta ũrĩa tuonaga kwambĩrĩria hau, Maũndũ ma Matukũ ma Tene wa kerĩ gĩcunjĩ gĩa ithathatũ. No o na akorũo Suleimani mũrũ wa Daudi aarĩ ngumo yatũmire nginya mũthamaki mũndũ-wa-nja wetagwo Wa-sheba ekinyie Jerusalemu-rĩ, Nĩ ahithĩtie aka aingĩ a ndũrĩrĩ arĩa maarehire maũndũ ma thahu Jerusalemu gwata ũhoi wa ngai cia mĩhianano ta Ashiterothu ngai nga ya Asidoni, Kemoshu ngai ya Amoabi, na Moleku na noyo Milikomu ngai ya Amoni. Ata acio a Suleimani magĩgĩtuĩka a gũcinagĩra ngai icio ũbumba na gũciirutagĩra magongona Jerusalemu. Ũhoi ũyũ wa mĩhianano nĩguo wakorirũo arĩ kĩambĩrĩria gĩa kũhotomia rũrĩrĩ rwa Ayahudi. Jehova agĩkĩmokĩrĩria andũ. Na Suleimani aarĩkia gũkua ciana cia Isiraeli ikĩgayũkana gũgĩtuĩka no mĩhĩrĩga ĩrĩ tu ti Juda na Benjamini yatigirwo uh, rungu rwa wathani wa mũrũ wa Suleimani wetagwo Rehoboamu. Ũhoro ũyũ wone hau athamaki wa mbere gĩcunjĩ gĩa ikũmi na igĩrĩ na maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi na gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe. Mĩhĩrĩga ĩyo ĩrĩ o ĩrĩa yarikire gwĩtagwo Juda. Nĩyo yarigirie na itũũra rĩa Jerusalemu na hekarũ. Kũringana na Athamaki wa mbere gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe kwambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ-rĩ, mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩ ikũmi yarũmĩrĩire Jeroboamu mũrũ wa Nebati na ĩkĩrika gwĩtagwo Isiraeli. Itũũra inene rĩa Isiraeli rĩgĩgĩkorwo arĩ Samaria. No o na ciana cia Isiraeli irĩkĩtie kũgayũkana-rĩ, ũhoi mĩhianano ndwathirire. Wathiire na mbere kinya gũgĩkinya handũ Jehova ekuuga atĩ o na korwo Nuhu, Danieli na Ayubu me gatagatĩ-inĩ ka andũ acio-rĩ, ũthingu wao ũngĩkĩhonokia o mĩoyo yao. Ũguo nĩ kuuga, ndangĩetĩkĩrire gũthaithana kwao igũrũ rĩa Isiraeli. Ndeto ĩno mĩone hau Ezekieli ikũmi na inya na kamũhari nĩ ikũmi na inya. Mamwe ma maũndũ macio me thahu mekagwo nĩ Isiraeli no ũmone ibuku-inĩ rĩa Ezekieli gĩcunjĩ gĩa kanana. Kwa ngerekano, mũnabii Ezekieli nĩ aacokirio na thutha kĩmahinda na njĩra ya kĩoneki, na hau mũhari wa ikũmi na igĩrĩ akĩonio athuri a nyũmba ya Isiraeli makĩhoya mĩhianano na hitho me nduma-inĩ makiugaga atĩrĩ, Jehova ndaratuona. Jehova nĩ atigĩte kũrũmbũiya ũhoro wa bũrũri ũyũ. Na to ũguo, kũringana na mũhari wa ikũmi na inya o wa Isikieli gĩcunjĩ gĩa kanana rĩ mũnabii Ezekieli akĩonio mũrango-inĩ wa nyũmba ya Jehova ũrĩa warorete gathigathini haikarĩte andũ anja makĩrĩrĩra ta mũcu ningĩ no onirio andũ mĩrongo ĩrĩ na atano mahutatĩire hekarũ makaroria mothiũ mao irathĩro mahoe riũa Kũu Juda nakuo, kũringana na Jeremia 44:17-rĩ, tũkuona arũme metĩkĩrĩtie aka ao gũcinagĩra mũthamaki mũndũ-wa-nja wa kũrĩa igũrũ ũbumba na kũmũrutĩra indo cia kũnyuuo. Ndeto ĩno nĩ yatũmire Jehova arakare o ũndũ oigire hau Jeremia ikũmi na ithano kwambĩrĩria mũhari wa mbere atĩ o na korwo anabii ti Musa na Samueli marũgama mbere yake mamũthaithe igũrũ rĩa andũ aya-rĩ, ndangĩrũmbũiya ũhoro wao. Na nĩ ũndũ ũcio mwaka wa kenda rĩrĩa Hoshea akorirwo athamakĩte-rĩ, jehova akĩrekereria mũthamaki wa ashuri atahe aisiraeli na mũthamaki ũcio akĩmatwara bũrũri wa ashuri bũrũri wa ashuri nĩguo na gĩthũngũ wĩtagwo A- asiria ũndũ ũyũ ũ- no ũthome hau athamaki wa kerĩ kwambĩrĩria, Athamaki wa Kerĩ ikũmi na mũgwanja kwambĩrĩria mũhari wa ithathatũ. Na hamwe na gũtũma Aisiraeli na kũmatwara Ashuri-rĩ, andũ a Ashuri nĩ mokire na magĩthombocana kĩa hinya na Aisiraeli. Na hau nĩho hoimire kĩruka kĩrĩa gĩetagwo Asamaria, kĩrĩa gĩtetĩkĩrĩkĩte kũrĩ Ayahudi. Mahinda matathiĩte mũno kuuma Aisiraeli maanyitwo na magĩtwarũo Ashuri-rĩ, andũ a Juda nao nĩ maatahirũo nĩ Mũthamaki ti Nebukanezaru magĩtwarũo Babuloni. O na hihi wanaigua karwĩmbo kainagwo atĩrĩ: Andũ arĩa a Ngai tene, a nyũmba ya Isiraeli, nĩmaremeire Jehova makĩhoya ngai ng'eni. Ngai o noguo akĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. No Nebukadinezaru to andũ oiki athire nao. Hamwe na ũguo, nĩatunyanire itũũra rĩa Jerusalemu, akĩnyarira hekarũ, na agĩthiĩ na indo imwe cia bata ciayo, na iria ingĩ agĩciananga na njĩra ya gũcitinangia tũcunjĩ. Maũndũ maya mathome Athamaki eh, mĩrongo ĩrĩ na inya Athamaki wa kerĩ mĩrongo ĩrĩ na inya kwambĩrĩria ikũmi nginya ikũmi na ithathatũ. Nona nĩ tũgĩthomaga hau Danieli gĩcunjĩ gĩa ithano, Belisasharu mũrũ wa Nebukadinesaru hingo ĩmwe anyitĩtwo nĩ mwĩku mũriũ akarika kũnyua macohi na indo ici ithe akuĩte kuma hekarũ-inĩ Jerusalemu Harabu guoko gũtaramenyeka kũrĩa kuoima gũgoka gũkandĩka mbere yake atĩrĩ mene mene tekere ũparasin ũguo nĩ ta kuga atĩ ngai nĩ athimĩte ũthamaki waku na ratiri akona ũtarĩ mũkinyanĩru na akaũnina na ũtukũ oro ũcio belisasharu agoka akooragwo. No na ciana cia Isiraeli ihĩtĩirie Ngai kinya agacirekereria thũ ciacio igatahwo-rĩ, ndatigire gũcienda. O na marĩ ithamĩrio, Ngai no aathiire na mbere na kũmaarĩria na tũnua twa anabii, akamaririkanagia bata wa gũcoka Jerusalemu mweke woneka. Rũrĩra rwa mũhonokia rwarũmĩrĩire Juda, na nĩo mbũkũ ya Ngai ĩgerekete kuuma hau. Na rĩrĩa ihinda rĩao rĩa gũkorwo bũrũri wa ithamĩrio rĩathirire, ta ũrĩa kwarathĩtwo nĩ mũnabii Jeremia, hau Jeremia mĩrongo ĩrĩ na ithano na kamweri ga ikũmi na ĩmwe-rĩ, Jehova nĩ arahũrire roho wa Kurushu mũthamaki wa Perisia. Kurushu agĩkĩruta watho andũ a Juda, marekererio macoke Jerusalemu magake hekarũ. Watho ũyũ warutirwo nĩ mũthamaki Tikurucu, no wone hau mũthia-inĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ, na hau Esra gĩcunjĩ kĩa mbere. O karũmbe kau twakorwo twaina, no karĩ kĩbungo kĩngĩ kiugaga atĩrĩ. Matũũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩra nĩ kũririkana Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai o noguo akĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ibuku rĩa Ezra gĩcunjĩ gĩa kerĩ gĩkoragwo arĩ marĩĩtwa ma njiaro iria a- e- cia andũ arĩa maatahĩtwo, iria ciacokire Jerusalemu na Juda kuuma Babuloni, na ciacoka ikĩanjia gwaka hekarũ rĩngĩ itongoretio nĩ Zerubabeli. Na nĩ gwakinyire handũ magĩtuĩka a kũrũmbũiya gwaka nyũmba ciao o ene, mambĩte gũtiganĩria nyũmba ya Ngai. Na wĩra wa gwaka hekarũ ũkĩrũgama gwa kahinda karaya. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũnabii Hagai aarahũkire. na kũmonia bata wa gũthiĩ na mbere na mwako wa nyũmba ya Jehova, na magĩkĩrĩkia hekarũ, na ĩkĩamũrwo ta ũguo tuonaga hau Esra gĩcunjĩ gĩa gatandatũ. Rĩu ningĩ, mwaka-inĩ wa mĩrongo ĩĩrĩ wa gwathana kwa mũthamaki Tia-Sharishari, Ta ũrĩa tuonaga hau Nehemia gĩcunjĩ gĩa kerĩ-rĩ, Nehemia e bũrũri ũcio wa ithamĩrio nĩ aanyitire riboti kuuma Juda yakoniĩ kũmomoka kwa rũthingo rwa Jerusalemu, na akĩhoya mũthamaki ũcio Tiasharishari rũtha agathondeke rũthingo rũu. Acarishari ũyũ nĩwe na Gĩthũngũ twĩtaga Artaxerxes. Matukũ-inĩ macio nĩrĩo mũthamaki wa mũico, mũnabii wa mũico aririe, na kuma hau kinya hingo ya Johana Mũbatithania nĩ ta mĩaka magana mana gũtarĩ na mũnabii ũkwaria. Rĩu twĩ haha he bata kũmenyithia mũthikĩrĩria atĩ... Kũmwe mabuku ma kĩrĩkanĩro matikoragwo mabangĩtwo kũringana na ũrĩa maũndũ marĩa maamakoniĩ maarũmanĩrĩire, na ibuku rĩa Nehemia na rĩa Esra nĩ kĩonereria kĩa ũndũ ũcio tondũ mabuku macio mabangĩtwo kũrigania na mabuku maarĩtie maũndũ meekĩkĩte tene makĩria. Thutha wa andũ a Juda gũtahwo magĩtwarũo Babuloni-rĩ, Historĩ ya Ayahudi yonanagia atĩ kwĩ maũndũ maacenjirie maakoniĩ gũkobia ikũnjo na kũbacĩrĩra Maandĩko ma Ngai. Nĩ ũndũ wa gũkorũo matarĩ hakuhĩ na hekarũ-rĩ, andũ acio maatahĩtwo maambĩrĩirie gũtũnganaga thunagogi-inĩ iria maakire kũu maathamĩirio. Thunagogi-inĩ gũgĩgĩkorwo arĩ kuo andũ arĩa maatahĩtwo maathomithagĩrio ndeto cia Ngai. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo aandĩki marũa maambĩrĩirie. Aya magĩgĩkorwo nĩo maakobagĩria thunagogi ciao ikũnjo cia maandĩko ma Ngai, tondũ hau kabere kwandĩka ikũnjo icio na gũciramata gwakoragwo rungu rwa athĩnjĩri Ngai hekarũ-inĩ. Hamwe na ũguo, nĩ ũndũ wa andũ gũtaũkĩrũo atĩ gũtahwo kwao kuoimanĩte na kũhĩtĩria Ngai-rĩ, nĩ kwagĩire na andũ meamũrire mangĩkorũo mendete gũthingata watho wa Ngai na matũme andũ arĩa angĩ meke ũguo. Andũ aya metagwo Afarisai nĩ meeyamũranĩtie kinya na gĩkundi kĩngĩ kĩa andũ metagwo Asadukai matetĩkĩtie atĩ nĩ gũkaariũkio. No o na akorwo Afarisai maambĩrĩirie marĩ andũ a wendi mwega-rĩ, nĩ gwakinyire handũ makĩongerera maathani mao harĩ watho wa Ngai kinya magĩtua arũmĩrĩri ao ngombo cia mĩĩkĩre yao ya mwĩĩro. Handũ ha kũrutana kwenda Ngai na kwenda andũ na kũmaiguĩra tha, magĩkorũo mekĩrĩire o mawatho kinya mangĩ ma mwĩĩro. Acio magĩkorũo mariganĩirũo nĩ atĩ mũndũ ndombirũo nĩguo atungatage watho. Bata wa watho warĩ gũtungata na kũguna mũndũ. Mwaka wa mĩrongo ĩtandatũ na ithatũ tũtarĩte mĩaka na kĩhutatĩ, yaani na Gĩthũngũ 63 BC-rĩ, Bũrũri wa Ayahudi nĩ watharĩkĩirũo na ũgĩũka rungu rwa wathani wa Aroma, na hingo ĩrĩa yarĩ njagĩrĩru kũna kũringana na wendi wa Ngai, ta ũguo tũthomaga hau Agalatia inya na kamũhari ka inya-rĩ, Jesu Kristo agĩciarĩrũo kũu kwa Ayahudi. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo.